Mukama asiimwe! Twashemererwa munonga omu kasheeshe aka ahabw'okwija Bureeta Busheenyi. Nk'oku omureeberezi yaayagambire, Bureeta Busheenyi mwakikora. Mwebare. Ssabadiikoni n'omukazi waawe, mwebare munonga ahabw'obuteeka. Hariho kihango eki twareeba. Akasheeshe aka abantu baakureeta Bushenyi niinyenda kugamba naitwe aha kintu ky'eka. Eka. Eka neeshangwamu omushaija, harimu omukazi, harimu abaana, harimu abakozi, harimu n'abanyabuzaare. Egyo niyo ka. Haza obwire obu habaireho oburemeezi, amaka gaataahirirwa ebintu bingi. Agamwe amaka n'ag'okusheenyuka, agandi gasheenyukire, agandi gariyo nigaryana, agamwe gabuzire entunguuka, abamwe abandi baatoroka omu maka. Habaireho oburemeezi hariho ebintu ebiriyo nibiganzya amaka. Baitu ekirikureeta ekyo niki? Nibyo orikwenda kugambaho bimwe ahari ebyo. Eky'okubanza, ku orikureeba eka, Yaabura obwire bw'okushutama hamwe nk'eka, omushaija akashutama n'omukazi we n'abaana be n'abanyabuzaare abaine omu ka, bakateekateekyera eka yaabo, omanye ngu haabaho oburemeezi. Omushaija, shutama n'omukazi waawe ogire oti, Mbwenu omwaka ogu twaza kukora ki? Eby'entunguuka. Iwe nooreeta eki, nindeeta eki. Shutama n'abaana baawe. Ogambe nabo. Hariho abazaire abataine bwire bw'okushutama n'eka yaabo. Yaaba ni mushaija okashanga abaana n'obu barikuhuumura nibahuumura barigaho baruga omu maka atakagiraga bwire bw'okushutama n'abaana be. Ab'eishe-emwe bagyenzi bangye, ira abantu bakaba bashutama hamwe omu ishaaza omu mwabazyo, oshutama n'abaana baawe, obagambira oti, Eka yaitu etwaza eti, eka yaitu tegira eti. Twine obuvunaanizibwa nkaha tukwemerera okagambira omwana w'omwishiki okagira oti, Omwana w'omwishiki tashwerana na mwana w'omwishiki. Omwojo tarikushwera mwojo. Kwonka ku orikubura obwire obwo kubimugambira, ku arikushohora nibiija kumutendeka. Mureke tugire obwire bw'amaka gaitu. Shutama n'abaana baawe omu mwabazyo, mushome Baibuli. Reka abaana bashome Baibuli. Reka mugambe aha biragiro nk'oku mwanihurira mbabigamba. Hariho amaka agu orikushanga ahabw'okubura obwire Mbwenu tibakwenda kuteganisana. Oshanga omukazi aine ekishumurizo kye, ku arikwija aigura ataahamu. Omushaija nawe aine ekye ku akwija aigura ataahamu. Abaana baine ekyabo. Egyo n'eka. Eka egyo etaashutama hamwe, ekatebeekanisa, ekagira ngu nyenkya kare twaza kutunguuka tuta nk'eka, eryatunguuka eta? Abazaire bagyenzi bangye, mureke tugire obwire bw'amaka gaitu n'obu turaakore. Gira obwire oshutame n'eka yaawe. Ekindi ekirikubaasa kureeta oburemeezi omu maka kandi ekibaireho, amaka gakabugutana okashanga n'entunguuka yaarugaho, n'ekibi ky'obushambani. Waareeba ekibi ky'obushambani kyataaha omu ka, omanye ngu egyo yaahwaho. Abazaire bagyenzi bangye imwe baana mwe, n'obwakuba ari omwana muto owaaraaba yaatahirwe ekibi ky'obushambani, omanye ngu ebye nibiza kucweka bugufu. Hurira Baiburi eki erikutugambira. Nshomera Efumu eshuura ya mukaaga ogwa ashatu n'eibiri neegamba aha kibi ky'obushambani. Kushambana abataine bwengye. Okikora aba naacwekyereza amagara ge. Orekiire aho.
Baibuli niyo yaakigamba ngu oshambana aba ataine bwengye. Okikora aba naacwekyereza amagara ge. Hariho abantu abacwekyereize amagara gaabo ahabw'ekibi ky'obushambani. Oshambana aba ataine bwengye. Mureke tugire obwengye, baishe-emwe, baakureeta busheenyi. Hariho obu orikushanga omukazi omuka naagira ati, Omushaija wangye nyowe akanshobera ahabw'okuba ekibi ky'obushambani kikamurenga. Hati weena obu arikubugana ekiteteeyi yaakireeba aha rwoma, agumaho naaranzya, naateekateeka ngu n'omukazi. Oshambana aba ataine bwengye. Okikora aba naacwekyereza amagara ge. Aihayo ki? Ekyaihayo. Ekyaihayo n'obuhuta n'okuhemuka. kandi okuhemuka kwe tikuragazibwa.
Mwakihurira ab'eishe-emwe? O, ekyaihayo n'obuhuta n'okuhemuka. Hariho abantu baingi abahemukire ahabw'ekibi ky'obushambani. Nibamumanya omukazi aha kyaro nainga omu tauni omu nibagira ngu ku orikureeba yaayemereza ekibunu, omanye ngu yaaza kugwisa akagu. Nibamumanya. Abantu bahemukira ab'eishe-emwe bagyenzi bangye, hariho ekitakaaryabaga eki naayereebeire. Hakaba hariho omushaija w'ekitiinisa, baine omukozi omu ka yaabo, nooshusha oti yaakorangana nawe ahabw'ekibi ky'obushambani, yaamutweka. Muhurire omuntu oku arikubaasa kuhemuka, okuragarizibwa, okuhemuka kwe titukuriragazibwa. Ku yaamutwekire. Hati ningira omu kyenda ngu mukama w'owo mukazi atamumanya, yaasiibura. Omwishiki ku yaagyenzire, ku yaasiibwire, yaateerera omushaija ati, Haza mbe naakugambiire ku nyine enda yaawe, mbwenu niinyenda onteereho oburyo okumpangisiza ei ndaaze. Omushaija yaamupangisiza. Ku yaaherize kumupangisiza, omuka omwishiki obaire ari omukozi arikubakorera omuka, Yaamutaho ebiragiro nanda A, B, C, D. Yaagira ati, Kandi ku oraabe otakikozire, niija kugambira omukazi waawe. Akimutwekyera milioni itaano. Ati, Niinyenda ezindi. Noomanya ngu enda niinyenda kureebererwa gye. Ijuka Yoga ba House Girl ari omu nju yaawe, kwonka hati yaakuta aha kiragiro ariyo naakumigira aha kidongo. Omushaija yaabanza kukuheereza esente. Ku byashobire, niingira yaagira ati, Ngaha naakaba. Reeka omukazi akimanye, ku araabe okukimanya akimanye, tinyine eki ndaakore. Ahabw'okuba akahwayo. Omukazi yaakimanya, ahabw'oku omushaija eby'okuheereza ningira bikahwamu. Ku yaakimanyire, eka yaabo yaaza omu mwanda mwiraguju. Up to now tibakatebeekanaga. Oshambana aba ataine bwengye, n'okikora aba naacwekyereza amagara ge. Mukama tugirire embabazi ab'eishe-emwe. Ruhanga akugirire embabazi iwe mushaija we, guma n'omukazi waawe. Iwe mukazi we guma n'omushaija waawe. Iwe mwana we otakashwirwe, shaba Ruhanga ku arikuheereza omushaija waawe oryasiima Ruhanga. Aho obwo orikushanga omwana ari omu ishomero nibamumanya n'abashomesa nangwa n'abamwe abazaire nibamumanya, agira ati, Beitu tugire omwana wangye ogwo araija kuguhisa akaguru ahabw'ekintu ky'obushambani. Mukama atugirire embabazi, Ruhanga atukwase, amaka gaitu gahaise Ruhanga ekitiinisa. Ahabw'okuba ekyo ku kikuheza kubaho, eka erabanamu. ahabw'ekintu ky'obusharwa. Ekindi ekirikubaasa kureeta oburemeezi omu ka, eka ekaraba namwo ekabugutana okashanga hatariho na bumwe n'ekibi ky'ebishuba. Ekishuba waareeba kyataaha omu ka, yaaba ni mukazi yaaba ni mushaija omanye ngu egyo yaahwaho, yaaba ni mwana. Hariho ogu omushaija arikukugira ati, Naatoora aha niiza akaseese, kwonka omunda nookimanya oti obu ariyo naangambira naambeihya, niimanya ngu naaza mbarira ahabw'oku ebi arikuza kukora tiharimu kantu. Ahu ahikire abaire, omushaija akabeiha omukazi we ngu naaza Kampala, ku abaire ahwaho obwire bukye, yaatunga butandu naaza akaseese. Waareeba ekishuba kyataaha omuka! Kandi ahabw'okuba nookimanya oti omushaija wangye wataaha nambeiha, ninga omukazi wangye, reeba omu biro byahwaire tukagaita abagore, abaana bato ku baabaire bamazire obwire bukye, omwojo yaagira ati, Niinyenda kubareeba Bishop na Maama, ati ahabw'okuba omukazi wangye andemire, ntabaita habaireho ki? Nyowe naateekateeka ngu ati omukazi wangye aine ekishuba tinkakireebaga. Kandi ab'eishe-emwe, ku twamwetsire ku yaahika omu ka yaitu, ku twaabaire nitugaaniira nawe, naanye naareeba nk'omukazi, kiri ekishuba naanye tinkakireebaga. Akagira, akaba agamba eki, areeta eki, okiza kubijwazya n'ebi, byanga kukwatana. Naagira nti, Ogu naatuura ata n'omuntu? Ekishuba! Imwe abaaruga kuba Abakristaayo, mwagira ngu ekiragiro kya mwenda nikiiha? Omuntu kitamuriho n'akakye. Haza okigarukire kyarenga kyenda kuhika n'omu kanisa. Hariho bamwe abamwe abarikugira ngu n'abashabi. Hariho abateeraine abantu. Omu kushaba kwabo ateera n'abantu ati, Ku naaba nindeeba, ninshaba naareeba ngu nanka niiwe orikuruga nanka. Hati egyo ekanisa etandika kubugutana, omuntu agira ati, Mbwenu ndabaire ntyo, reka nduge omu kanisa ahabw'okuba bandeeba okundi. Mukama tugirire embabazi! Otaribeeherera mugyenzi waawe. Omu tauni omu hariho obu omuntu arikwimuka akakucwera ekintu, oronda oku oraakyehihaho kikushobera. Kandi omunda nookimanya ngu oriyo noogamba ekishuba otaribeeherera mugyenzi waawe. Ekiragiro kyatugambira kandi Yohaana eshuura ya munaana ogwashatu neibiri neegira ngu ku muriba ab'amazima garyabahindura ab'obusingye. Waakimanya weezire omukyara wa Ebadi. Ku orikuba oine amazima, ku oraba otakumanya kintu, gira oti, Tinkukyetegeereza gye. Ruhanga atugirire embabazi. Okubeeyarira omuntu. Abamwe Abakristaayo nooreeba yaahagama omuheereza amugamba eby'eitente kandi oshange obumwe naagamba ebitari byo. Nangwa obu ndayogaho, agira ati, Ka nze aha bureeberezi, n'ekishuba eki nyine nkindimubeihera. N'abaana baawe n'abakozi n'abanyabuzaare okutaheereza mutaahi waawe ekitiinisa. Ahabw'obu omukazi arikuza kwimuka kugamba ahagati y'abantu, omushaija we agira ati, Mbwenu iwe ogamba ki? Nainga omukazi nawe iba naaza kwimuka ati, Mbwenu we ogagamba ki? Hariho ou naabaire nshutami aha rubaju. Iba yaimuka yaayeyanjura. Akaba aine eiziina ry'ensi. Ku yaaherize kurigamba, omukazi yaagira ati, Mbwenu eryo riba eiziina ki? Naamubuuza ati, Iwe mukazi ogwo, oku ka naigira ngu ni Barate, mushweraine nyu mwabaze? Ati, Nga ka shi ati eiziina, eiziina ki nooritugambira ngu turikorere ki? Kwonka naareeba ngu omukazi ogwo tarikuheereza mushaija we kitiinisa. Ruhanga atugirire embabazi tuheerezane ebitiinisa. Abakozi abari omu maka gaitu tubaheereze ekitiinisa turikubaheereza ebihembo byabo. Hariho obu orikushanga omukozi ari omu ka yaawe amaziremu obwire naashashuza, omunyagire. Omukazi atooha omwe ati, Nyowe. Ngu omukazi yaasheka ati, Haaha, ati shana abahwire yaba okwesimba. Omukazi yaagaya iba. Ku yaaherize kumugaya atyo, omushaija yaagyenda ashutama hariya, okwesimba kwakoma aho. Yaagira ati, Mbwenu eki ku ndaabe naagaya omukazi wangye, reero ka ashabe atarikummanya? Murekye tuheerezane ekitiinisa. Kwonka ab'eishe-emwe bagyenzi bangye baaza kukuha ekitiinisa, nikyenda naiwe okyeheereze. Hariho obu orikureeba omuntu okaronda oku oraamuheereza ekitiinisa kukabura. Yaaba ni mukazi aine ekitiinisa akareetwa hariya, waareeba oku ajwaire, Naaba areebire abamwe omu mbaga, oreeba omukazi yaija, akateeteeyi oku akatungiise nikakoma omu kibunu, ariyo naanyururana nako kugira oti beitu hoona shi omwenda ku yaagiire kutungisa gwahwaho? Ogira oti oreeba omukazi yaataaha amuha ekitiinisa, amabeere gari aheeru, oronda oku oraaheereza omukazi ogwo ekitiinisa? Kubura! Murekye naitwe tweheereze ekitiinisa. Baaza kukuheereza ekitiinisa, naiwe nookyeheereza. Oku orikugamba, oku orikutwaza omu bantu, nangwa niinyenda kwongyeraho n'okweheereza ekitiinisa ab'eishe-emwe bagyenzi bangye, nangwa n'oku orikurya. Waaba ori ahagati y'abantu, hariho obu omuntu arikuza ahagati y'abantu okareeba ngu yaahemuka, ekitiinisa yaakinagamu ahabw'eby'okurya. Hakaija akafuta eriya erigyenda. Mwabireebire bagyenzi bangye omuntu nakwata esiwaani, ataho ebyokurya, apanga ebyokurya, apanga ebi, ogira oti beitu omuntu ogwe ebyokurya ebi ariyo napanga aha siwaani naza kubita omunda ye wenka? Ruhanga atugirire embabazi, reka otakahemukira ahagati y'abantu ahabw'okutehereza kitiinisa. Ku oraabe noomanya ngu oine enjara mpango, obundi ku oraaze kuruga omu ka, gira ku waarya reero ku oraahika ahagati y'abantu, otahemukiraho. Murekye tweheereze ekitiinisa omu ku turya. Ekindi ekirikubaasa kureeta oburemeezi omu ka, n'okutafaanaho nk'omushaija n'omukazi. N'abaana, n'abakozi, n'abanyabuzaare abu naanaagambire. Okushanga abanyabuzaare baawe nibakuhikaho, omuntu aija naarira nangwa oine ebintu, omureeba oti agyenda. Omukazi waawe, imwe bashaija mwe, ni ryari obu ohererukire kuheereza omukazi waawe akarabo? Naareeba ekintu kyangwa eriizooba, oweishe-emwe Sawadiiko nikuyaaha omukazi we ekirabo. Yaashaakiira ku yaahika hariya, yaarira. Yaaba aine okushemererwa, yaarira. Bishopu yaariyo naakigamba ati, Omwazi ogu naagutaho eshagama. Murekye murekye tuheereza tuheerezane o, eki eki okuheerezana ebirabo. Fa ahari mugyenzi waawe. Iwe ni ryari iwe mukazi we obu ohererekire kuheereza baro akarabo? Hariho obu turikutwara bataahi baitu for granted, omukazi ataaha aho, eeh t'omukazi wangye, omushaija ataaha aho, eeh t'omushaija wangye. Omu mazima tihariho n'eizooba na rimwe obu oragize oti mukazi wangye eyebare ninga mushaija wangye ninga imwe baana mwe okugira oti taata na maama mwebare ahabw'okumpeera school fees. Abazaire aba nibaraba omu bintu bingi kuza kutunga ebyetengo byanyu omu mashomero kwonka nibibitwara for granted. Hariho ekitakanyebaga, tukaba turi Mbarara, mbwenu Bishop ogu aija omu mwazyo, akaba ari Reverand obwo, atushanga n'abaana tushutami aheeru, agira ati niinyenda tushutame hamwe tugire ebi twagaaniira. Ku yaagizire atyo, naateekateeka ngu naanda ngu tugambe aha namba wani ei naanaagambire ey'okugira obwire bw'eka yaawe. Yaagira ati, Baana, hati niinyenda kusiima nyokwimwe. Naahurira nk'akantu omu mutima kaagira ngu, Hwai! Yaagyenda yaaza omu motoka aihamu ekirabo yaakimpeereza ati, Niinkusiima ahabw'okunkunda. Naashemererwa naarara n'abaana baitu baasheka. Yaagaruka yaiha ekindi kirabo ati, Niinkusiima Miisezi. ahabw'okuziika abazaire bangye ntariho. Ab'eishe-emwe ku nimumanya ekyabaire omu mwazyo omu ka yaitu omu. Na hati tikikaanyebaga. Bantu mwe, murekye turekye kutwara bataahi baitu for granted. Nikibaasa kutaba kintu kihango, nikibaasa kutaba kirabo kihango. Nikibaasa kutaba kirabo kihango, iwe omushaija we ku oraabe nootaaha, gira akatambaara okatware mbwenu oshange omukazi ateekire okamuheereze ota I love you my darling. Omu mazima omukazi ekyo naakiteekateekaho omwaka ogwo gwona. Iwe mukazi we gira akamuri ku oraabe waaba otaine sente gira akamuri okareetera omushaija waawe otu hazaga ninkukunda just akamuri. Omuntu amanye ngu torikumutwara for granted. Kolosai esura ishatu aharwa ikumi na mwenda Imwe abashaija, mukunde abakazi baanyu, murekye kubaisa omwaga.
Yabare. Imwe abashaija, mukunde abakazi baanyu, murekye kubaisa omwaga. Ahobwe omukazi orikureeba ngu omwaga gwiba gumwogiremu. Ogira oteeka egi keegira eby'okurya, kabagira esente, omu kakazi kaatarwaire hakabaho ki? Okiza kubyetegyereza oshange omwaga gwaiba nigwo gumuhwisize aha magufa. Kandi hariho n'obu omuntu arikuba atakutiire kwonka akakuteeza ekigambo. Yaaba ni mushaija yaaba ni mukazi. Murekye omu maka gaitu turekye kurwanisa ebigambo. Hariho ogu omushaija arikukugambira ekigambo ori omukazi we, okagira oti nangwa kuri yandambuka akanteera kyaba nikikira. Hariho omukazi yangambiire ekintu tikikanyebaga. Akangira ati, Maama, ati omushaija wangye ekigambo ki yangambeire, kuri yandambikira akanteera nangwa n'obu zaakuba embooko makumi abiri, nkaabaire mbaire gye. Nitihakabaho ki ataakangambira ekigambo niki kikansaasa ndyaruga aho nduga omu nsi kitakaanyebaga. Nti niki? Omushaija, bashaija mwe eki ndiyo ningamba eky'okurwanisa ebigambo, akafeerwa omukazi we, yaashwera omukazi wa kabiri. Mbwenu ku baagizire okutaikirizana, yaagira ati, Ka nyije nkuteeze ekigambo ekitarikweba. Yaagira ati, Iwe mukazi we noomanya ata omu mwanya gu naashwire omukazi wangye w'okubanza akafa? Kuri naiwe naabandize kushwera okafa, reero nkashwera ori ou naaziikire. Noobihurira ekigambo nk'ekyo? Hariho abashaija abarikweta abakazi embwa. Iwe mbwa we! Hariho obu bangambiire. Ngu omushaija akamugira ati, Iwe mbwa we! Mbwenu omukazi nawe yaagira ati, Naanye ka ngye nkworekye. Yaagira ati, Beitu na naaba embwa, hoona noogira ati, Ndi embwakazi? Which means, omukazi obu baamweta embwa n'embwakazi, eky'okumanyisa ngu omushaija ni ki? Ni murungi. Amaka nk'ago tiyaakimugambira, kwonka yaamurabira hare n'obu oraabe waanyeta embwa, ndi embwakazi, which means embwakazi eine enshongore. Mukama atugirire embabazi. Hariho nk'omuzaire arikugambira omwana we ekigambo, okagira oti hoona eki yaakiteekateekaho? Iwe ekifa mutima we! Iwe waafiire atyo! Ruhanga atugirire embabazi, turekye kurwanisa. ebigambo na n'okuteera entongani. Zi, ohurire Baibuli eki erikutugamba. Enfumu esuura ya makumi abiri na itaano omusorongo gwa makumi abiri na ena, Haakiri okutuura omu keehogo k'aha mutwe gw'enju, okukira okukwata n'enju n'omukazi entongani. Mwakihurira ab'eishe-emwe? Ningira ngu ogu akaba ari omushaija yaagira ngu haakiri, mbwenu bakaba baine enju mpango, yaagira ngu haakiri okutuura omu keehogo k'enju. omu mwanya gw'okukwatana n'enju omukazi ogwo tongana. Ahabw'oku omukazi orikutaaha omu ka ka okaronda eky'okukora kikabura, abaana bashobeirwe, obundi nangwa n'obu arikuza kutongana aha kyaro, aba abaaseeri bamuhurira bagira ngu yaatandika. Ohurre yangye ati nyowe muhara waba nanka kumba nakwasire omu kanwa be raba pa pa pa pa pa pa pa mbwenu obundi oshanga omushaija nikimuretera nokutata aha kare agira ati kambe ndi aha ba aha buduuka nkashanga babyamire hakiri okutuura omu kehogo kenju omu mwanya gwokukwatana enju nomukazi entonganya abakazi bagyenzi bangye. Ruhanga atugirire embabazi. Gamba bikye, hariho obu omuntu, omwana arikusobya, otandika shaaha ibiri, munywa break tea, ohuumuraho, shaaha mukaaga mwaza kurya, otandikira, ekintu kiba kimwe kyonka, kwonka eizooba ryona omukazi asiiba nagya, nateera ekiti, nateera omuntu, nateera embwa, nateera kapa, obunafu, okushanga eka abantu batarikwenda kukora, omukazi ari omuka, tiharimu ky'okurya. Omushaija nikyo kimwe arimu takwenda kukora. Imwe baana mwe, nimwo mwakyegambira okuhwera sho na nyoko. Hariho abaana abarikutaaha omu maka tibarikwenda kukora. Nibasiiba nibarabarabamu omu maduuka nk'aga reero omwabazi aija naabuuza nyina, Maama naarya ki? Kashi iwe noondi orye ki ku oraabe otaakora? Baibuli neegira ngu otakora, hati iwe nooyenda kurya ki ku oraabe otakora? Ruhanga atugirire embabazi. Murekye tukorere amaka gaitu. Abamwe nooshanga naagira ati, Itwe tinkumanya ekyabaireho. Eka yaitu ningira bakagiroga obworo. Shana haine tihaine waakurogira obworo n'okutenda kukora. Korera eka yaawe. Imwe bakazi mwe ba mothers inywe nimurekye twegyese abaana beitu emirimo ku barahuumure baije omu maka reka abaana beitu bakore. Hariho ekirigye kunsaasa omu biro biwire mbeire ndi omu ka emwe nareeba omwana w'emyaka etaano nyina nagira ngu tarikubaasa kweriisa Akaana kabe nikashusha nk'akamuri kari omu ntebe, naayeta omukozi, Ija omugaburire. Emyaka etaano ngu eshukwe araabe oti omu ishomero, ashemereire kuba abaire yaatandikire naija kwonka ahabw'obugaraa bw'akaana abe akimurekire. Hati oku araaza omu ishomero naaza kuba naagaburirwa oha? Murekye twegyese abaana baitu emirimo. Nshomera efumu eshuura ikumi orwakana.
Enfumu esuura ikumi aha mushoroongo gwa kana. Engaro z'omweremwa zireeta obworo, kwonka ez'omweziriki zimutungisa.
Mwakicurira ab'eishe-emwe bagyenzi bangye? Ku orikukora, nootunga, kwonka omweremwa naaguma omu bworo. Garuka oshomere Efumu eshuura abiri na mukaaga omu ikumi n'etaano. Omweremwa.
Efumu eshuura y'abiri na mukaaga omushorongo ogw'ikumi n'etaano. Omweremwa aturika engaro ze omu rwabya, Abura agazigarura omu kanwa.
Mwakishuburira? Omu mazima ku naareebire omwana oriya, yaanyutsya efumu egi, eshuura abiri na mukaaga omu ikumi n'etaano, naatobeka engaro ze omu rwabya, agazigarura omu kanwa garema. Ariyo naamweta ngu aije omugaburire, taine geihire eby'okurya ekwata aha suwaani, akabita omu kanwa. Abandi abaana bashanga atakwenda kwa buri kitanda imwe baana mwe shanga nibeta omukozi ija oyarira abaana abe ebitanda ija oyogyeza abandi abe emyenda nyenkya kare nyenkya kare abo abakozi kubariba batakiriho oryagira ota imwe abazaire bagyenzi bangye murekye twegyeze abaana beitu emirimo aho abazaire abarikugira ngu Baaba antungire sente ngu nkabonabona ninkora, tindikwenda abaana bangye babonabone. Sikiroho omwana otaine eki arikwenda kukora ka naaza kurya omu kiro kimwe. Mureke twegyese abaana baitu emirimo ku oraarugyeho omwana agumizemu ayongyereho. Ekindi, especially abaana, ekirikubaasa kukureetera okutatebeekana omu ka yaaso okarabanamu. N'ekintu ky'okutakurira waareeba omwana waawe atarikukuringa obaana mwe. Ekiragiro kya kataano, Imwe abaabe Abakristaayo mwagira ngu nikiiha? Muhurire abazaire baanyu we barikubagambira. Nk'oku omureeberezi yaayagambire, abaingi nibahabura abaana baabo ebirungi. Kandi ku nkimuzire oku aramugambire ngu tahikire omugire oti nga taata nikukunda kwonka ekyo kyandema. Nshomere Enfumu esura ikumi na itaano orwa kataano. Enfumu esura ikumi na itaano omushorongo ogwa kataano Omushema agari okuhabura kwa ishe, kwonka ota omutima aha kuhanwa niwe aba omwerinzi. Mwakihurire imwe baana mwe? Ruhanga abagirire embabazi. Kandi abazaire bagyenzi bangye nk'oku naagamba, ebi ebi naagambaho bishaaga ebyo, ebimwe biretsire amaka kurabanamu gaategana nangwa agandi gaahwaho. Gaahwaho nk'oku naaba ningamba ebyo ku birikutaaha omu maka, agandi gahwaho kurira Baibuli eki erikutugamba. Nshomera efumu eshuura ikumi n'emwe orwabiri na mwenda. Enfumu esuura ikumi n'emwe orwa makumi abiri na mwenda Orikurabanisamu eka ye aryahungura omuyaga. Rekyera aho. Ab'eishe-emwe bagyenzi bangye, ebi ebi mwahurira yaaba n'obushambani, yaaba n'okurwana, yaaba n'okugayana, orikurabanisamu eka ye, orikurabanisamu eka ye aryahungura omuyaga. Tabataahirira eka tekiriho orikurabanisa mu eka ye ari ahungura omuyaga. Imwe bantu mwe abaagureeta bushenyi Mukama atugirire embabazi otakaarabanisa mu eka yaawe okahungura omuyaga. Mbwenu tukore ki? Abakorosaayi eshuura ishatu orwa ikumi na ibiri.
Abakorosaayi Eshuura ishatu orwa ikumi n'ebiri. N'ahabw'ekyo, nk'oku muri abatoorainwe Ruhanga, abarikwera kandi abarikukundwa, mujware omutima gw'esaasi, embabazi, okutwaza gye, obucureezi, n'okugumisiririza. Nimugumisiririzana, kandi ku haraabe hariho oine eki arikufa na mugyenzi we, musaasirane. Yebare Nk'oku aho. Mukama yaabasaasiire, mube nikwo mwatwaza. Yebare.
Ebi ebi twagamba, yaaba ni mushaija, yaaba ni mukazi, yaaba ni mwana waawe, yaaba ni mukozi, ku haraabe haine oine eki arikufa na mugyenzi we, musaasirane nk'oku Kristo yaabasaasiire. Haza mureebe amaka gaitu ku gaataahwamu obusingye, Ruhanga waitu akahimbisibwa. Mukama waitu agume naimwe.